Bir gürrüň bar, bir dert bar, o-da näme? Bütin älem-jahanyň derdi şiş mahal. Men ogul-gyzyma kefimi diýenimi etdirip bilemok, biz näme etmeli? Men adamyma şeýle aýdýan, hamana haram gumara gitmeli däl, oglan-uşak bolup aglaşyp aýdamyzy-da ötmeýär, biz näme etmeli? diýýär. Ýa erkek adam aýdýa, biz zenanamyza aýdýasç egin başyň dogrula, ýa daşaryk gideňde gaýtam özi bize başagaý bolup özi bir narahatçylyk öýe bolýa diýe. Ýa gelnimizden, ýa dogandan, ýa ene atadan, ýa meselen bir topar jowan oglan gelýä, eý jemagat, biz mesjitde otyryş mahal. Dädesi elli ýaşynda, Ahunjan dädemi biz enem menen doganlam menen günäden alyp galyp bilemizak diýe. Elli ýaşynda dädesi meň bilen oturyşany ýadyma düşýär. Dädeň näçe ýaşynda diýende, altmyş ýaşynda diýen bar. Dädesini tanaýan adam bar. Elli ýaşyndaky adam gelip maňa zeýrenip otyr. Dädesi ak sakgal segsen ýaşyndaky adam. Dädem diýýär bir oglan, bir ýaş oglanyň gereftar bolmasy günäsine gereftar bolupdyr. Ahunjan biz näme etmeli diýýär. Dädesi-de segsen ýaşa baran adam-da. Ak sakgal bolan adam. Şuň derdi ýerden hemmesi. Ýaşyň derdi ýerden. Şu mahal bir oglan bir gyz bilen izdiwaç etjek bolýar-da. Oňam hamana bir sataşýarlar biz Melak näme, biz zendigimizde sen nämäni öňe tutýaň diýýärler. Hamana bir gyz oglan şu mahal hususan şäherleň içinde. Meselem aýdýan kep näme? Düýn öňňin bir ýaş oglan aýdyp otyha. Eý jemaat! Ýagny men şumahal şu gürrüň ştada aýtmaga men birme utanmaly ha şuny. Emme aýdýan ki gyzlamy, oglanlamyda bir terbiýet bolsun jan Hudaý. Indi ulakon awwelin aýdan kefişi diýýä gyz oglanyň-da, on biz şoňsyny diýen açyldyk diýýä. Izdiwac edip bilmedik başga bir ýerden izdiwac etmeli bolupdyrys diýýä. Men awwelki aýtjak kefim şi, men bir egin-başymy hamana iki gaýtar, ýuwulsa üçülenji gaýtar men geýmeli däldiýdi diýýä. Hi bir aýdylmaly gürrüňmi şi. Hi bir zatmyş, manamyş, nämeşi. Oham biz indi muny gürrüň etýäs-da, ahunjanlaň arasynda ýa ulkan düşümli adamlaň arasynda, Şi Inata-da aýtmaýamykam diýýäň-da? Inatasy aýdanda näme diýýä, meň ogul-gyzym düşümli diýýä-da? Ýok, şo hem danyşgaýysyndan, boýdaşyndan ýa filmlerde eşidýän kesinaý diýýä-da. Hemmesi şo-da. Hemme äpet bolup duran zat ýaman boýdaş, ýaman ýoldaş-da. Gysgaja aýdaýyn, gysgaja üýşürip aýdaýyn, türkmençe. Ýaş uly bolsun, ýaş kiçi bolsun, her kim gowy, imanly adam bilen gatnaşdy şu zamanda utdy-da. Her kim biderek adamly bilen gatnaşdy, oturyşdy, ol adam dünýesini, ahyretini betbagt etdi. Gysgaja kebşe. Hamana şu mahal, Eý jemagat, howlukmaýlyň gürrüňden. Bir on bäş ýaşynda, on alty ýaşynda ýa ýigrimi ýaşynda bir oglana ýa bir gyza, Amana, danyşga barýa ýa bazara barýa ýa öz öýüň içinde seni tabşyrýan-da, Jan oglum, jan gyzym, biderek adamlar bilen oturyşma diýýäň-da, o hem şu oglan ýa gyz näme diýýä? Meger men oglanmy diýýä bu zady maňa tabşyrýaň, men tanymanynmy diýýä-da, şu olakan iştiba-da. Segsen ýaşyndaky adamlar bar, Gadym ýoldaşlary gelende şoňa allanyp gitýärdi. Şo ýene-de şo oturyşyklaryna, pataklarynda baryp ulukan günä işler edýärlerdi. Özi Ennam jany ýogsa saldyrap otyr-ha. Näme, ýoldaş elinden tutup alyp barýar-da şony. Ýaman ýoldaş. Ýo min zerrin min ýoldaş eser eter, etmer diýmeli däl. Delili näme? Delili şu jemaatla. Bir adam hala ahun bolsun, hala işan bolsun. Hala Tähsil kärde bolsun, hala bisowat bolsun. Hala öýlenen bolsun, hala öýlenmedik bolsun. Hala gelin bolsun, hala gyz bolsun. Hala karger bolsun, hala karment bolsun. Hala reýis bolsun, hala etekdäki adam bolsun. Ynsanyň tabygatynda Hudaý goýupdyr. Her kim bilen oturyşsa, şoň kefine hawa bermese-de, hut-bu-hut şoň reňginden, tabygatyndan şoňa ýokýar-da.

Hudaýyň goýan bernamasy şeýle ýeriň ýüzünde. Her kim bilen oturyşsaň-a, hut-bu-hut şondan saňa birme ýok ýa-da. Hatda şoň bilen dawalaşýaň-a, şoň kefini ret edip otyň-a, öýe geleňde ýene şoň kef saňa äser goý ýa-da. Şoň tebigatyndan saňa ýok ýa, şoň bibereketçiliginden saňa ýok ýa-da. Oňa oturyşyp-turuşýan, gözle Pygamberimiz näme diýipdir ýaňka mynafyga? Ahyr ömründe aýdan kefe-ha, Häý, saňa zerer beren zat şo mynafyk bilen oturyşyp mähäbbetleşeniň-dä diýipdir. Başga günälerini sanap durmandyr. Ýagny hemme günäleň şondan çykyp gaýtýar diýdigi-dä. Maňa ezýet berýäniň-de şolaň göwnüne görjek bolýaň, sahabalara ezýet berýäniň-de şolaň göwnüne görjek bolýaň, maňa it diýip aýdanyň-da şolaň göwnüne görjek. Indi sen tutup gidibermeli-dä. Hemme günäleň başy şo. Şu mahal nagadar izdiwaçly yza galýa, meň boýdaşyma eýse näme diýeýin diýäda. Ýa meselem bir gyz-oglan adamsy bilen razy-ha, hemme zat izdiwaja. Ýeňiljek toý tutjak-la, men boýdaşlamdan çekinýän diýäda. Ýa men ýoldaşlamdan çekinýän diýä. Ýa ýeňiljek altyn-kümüş gyzyl alyp toý tutjakla-da, men boýdaşlamdan çekinýän diýä. Baýatan guft harç bolmaly. Haýat palan jere bolmaly. Näme meniň ýoldaşlarymdan, boýdaşlarymdan. Şeýtdirip nagadar nefer idag alyp barýa. Ýa hatda ezdiwaçdan soňram. Hatda toý bolandan soňram. We hatda oglan uşakly bolandan soňram. Şolar bilen oturşjak, şolar bilen gülüşjek. Daşarda birini güldürjekden öz içerisiniň çaýyny, suwuny, naharyny awulyk etjek. Zindigisini awulyk etjek. Aýa hakyl şyny aýdýamaý? Aýa ylym şyny aýdýamaý? Aýa mantyk şyny aýdýamaý? Aýa. Ynsanyň sawady, tähsilaty şyna aýdýarmy? Ýagny näme zat şyna aýdýar? Öz içerigiňi awlyk etmeli, daşarda birini güldürjek diýip. Hamana dostum ýa boýdaşym diýip. Asyl kök oturyşýan turuşýan adamyň gowy bolmalyda. Ýoo men oturyşýan turuşýan adamym gowy diýýär. Her bir günäge çümen adamy gözle. Agzy burny hapalamadan tut, bagşylaň zynadan tut, her nämeden, gumardan tut. Şo ýolda şundan görýär-de. Meni äkiden Allan şutdy diýýär-de. Kyýamatda-da şu dawa boljak-da. Men o gürrüňlere beter girmäýin. Ýöne kyýamatda-da şu dawa boljak-da. Hudaý-a, şu men adatdy, şu men adat. O senden boldy, o senden boldy diýjek. Indi biz öz dersimizi näme? Oglumyz, gyzymyz, eý, ýaşaçyk ogul-gyzy bar, hajy dädeler, ol kona adamlar. Ogul, gyz, gelin, kefiň ötdürjek bolsaň, Gör, bize aýdýärler-de, Ahunjan kefim diýenime denak diýýärler. Men aýdýan, Allah üçin aýdýan, aýtma diýýän. Aýtsaň, zindigi beham gurulýar. Ogul-gyzyňa kän aýtsaň, zindigiň duzy gaçýar-da. Ärine kän aýtýar, zindigiň duzy gaçýar. Mydam dawa. Zenanasyna kän aýdýar, duzy gaçýar. Şury gaçýar zindigiň. Mydam dawa bolýar. Ene-atasyna-da hatda aýdýar, duzy gaçýar. Ýol näme? Howlukmaly däl. Bir aý, iki aý, üç aý, dört aý, bäş aý howlukman döwrüginden aýlanmaly, şi zenanamy, şi adamymy, şi oglumy, şi gyzymy, şi gelni, şi ene-dädemi kim menen oturyşyp turussam kam, şoňa bernama dökmeli. Ýöne aýdyp-diýip öýi awlyk etmeli däl-de. Oturyşdyryp turyşdyrýan adam, öýüňe adam çagyr, arassa adamlardan. Ýa şoň bir salamyna baraýly, etmejek-de bolsa göwnüni al, mähepbet bilen. Iň ulykan, owwelin we ahyryn ýol şu zamanda we belki her zamanda Ogul, gyz, ene, däde saz oturyşdyp turuşýan adamyň arassalajak bolmaly. O barada-da eliňden zat gelmese, dige doga et-de odur, Hudaýa, elimden gelenim etdim, özüň agybat bi heýr et diýip.